Essalowmaleýkim hormatly watandaşlar! Bu günki jemlenişmämiziň esasy sebäbi Ýeňiş güni, dokuzynjy maý bilen baglanyşykly. Ýagny bu nämäni aňlatýar? Hemmämiziň bilşimiz ýaly, bir müň dokuz ýüz kyrk birinji ýylyň ýigrimi ikinji iýunynda süýji ukuda ýatan parahat halkyň üstüne nemis basybalyjylary ähli güýçleri bilen, ýagny şol döwürki SSR döwletine, on bäş döwletden ybarat bolup, Türkmenistan hem şonuň düzüminde bolan SSR döwletine uruş yglan etmezden çozup girýärler. Indi Ýeňiş baýramy bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýylyň dokuzynjy maýynda amala aşyrylýar, ýagny ýetmiş sekiz ýyl geçen, watandaşlar. Şol döwürde, şo dokuzynjy maý, kyrk bäşinji ýylyň dokuzynjy maýynda Ýeňişe ýeten adamyň şo döwürde ýigrimi ýaşynda bolaýanda-da, häzirki döwürde diýmek şol adam togsan sekiz ýaşynda bolmaly. Gynansak-da, togsan sekiz ýaşa ýeten bar, ýetmedik bar, ýagny müňler adamdan, müňler-müňler adamdan birdir iki sanysy şol nämä mynasyp bolup bilýär, ýagny Allanyň bir gudraty diýelimi, sowgady diýelimi, hawa, indi esasy aýtjak bolýan zadym, watandaşlar, ýagny sanalgy urşa gatnaşan weteranlarymyz galdy. Hawa, her bir döwlet Hawa, şol wagtynda bizi azat etdiňiz, şu azatlyk, erkinlik üçin söweşdiňiz diýip, dürli döwletler sylaglaýar. Şo bir nobatda Türkmenistan hem kem galmajak bolup, hawa, sowgat berýär. Bu barada aýratyn durup geçeris. Häzir şu esasy gürrüňleri näme edeli, aýdyp geçeli. Bir söz gezegini ýaşululardan başlaly. Nurmuhammet aga, size söz berýäs. Şu barada aýtjaklaryňyz bar bolsa diňleýäs sizi. Sag boluň. Hemme diňleýjilere salowmaleýkumler. Diňleýäniňiz üçin, gatnaşýanyňyz üçin Taňryýalkasyn. Men ikinji Watan urşy bilen bagly esasy ýaňky biziň ýakyn garyndaşlarym bire meň kakam gatnaşan. Birinji günden kyrk üçünji ýylyň aýaklaryna ýaralanyp gospitale düşüp, alty aýlap özüni bejerip, ondan soň onuň urşa ýaranok diýip, demobilizować edilen. Onuň daýym, kakamyň agasy. O-da birinji günlerden giden, gatnaşan urşa, ýöne Nirde nähili bolup näme bolany barada habar ýok ýitýä urşda ýitýä. Şu güne çenli gözledik gözleýä dogamam etýäs ýöne entäk habar alybilemzok ýa hakykatdanam nirde näme bolany belli däl. Bular ýaly az däl kän watandaşa garşy urşa gatnaşanyň ýaňky işsiz ýitenleri. Bu-da şolaryň biri. Indi näme diýjek bolýan? Umumy, ýaňy dogry aýtdyň. On bäş döwlet SSR-e girýän, on bäş döwlet gatnaşan ýaňky urşa. Her kim öz goşandyny goşan. Wepat bolan kän, gahryman bolan az däl. Türkmen Türkmenistanlylaň içinde-de gahrymanlar bar. Onnoň esasy ýaňky urşa gatnaşylanda biziň aýal maşgalalarymyz öz gymmatly şaý-seplerini tabşyryp urşa ýaňky peýda bolsun goşandymyzy goşýas diýip SSR-iň içinde iň köp agramly tabşyran döwlet Türkmenistan boldy. Beýiň aýal gaýdylanmaz. Onda şular ýaly wakada her kimiň uruşda bir öz gatnaşan ýeri bar, ýoly bar, çeken agramlary bar. Bu zatlary Türkmenistany umumy alsagam her maşgalada hökman birdir ýarymdyr urşa gatnaşyk, ýa şo ýerde wepat bolan, ýa sagaman gaýdyp gelen, ýa ýaraly gaýdyp gelen her maşgalada diýen ýaly bar. Şoň üçin Nähili bu adamlar şol öz dogan-garyndaşlaryny, ata-babalaryny urşa gatnaşyp, şolar ýaly ýagdaýy başyndan geçirenden soň olary ýatdan çykarmaly. Şolaň eden goşandy şu güne çenli, şu gün biziň ýaşap ýöränimizi şolara bagly. Şolar biziň şu günki günümizi gorabildi faşizmden. Şoň üçin Biz şu gün faşizmiň aşagynda dälde özbaşdak döwlet, bu döwletiň ýagdaýy ol başga mesele ýöne umumy özbaşdak döwlet Türkmenistan, Türkmenistan höküminde dünýäde tanalýan, ýöne Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu urşa gatnaşanlary gaty kemsitýär. Birinjiden-ä weteranlar Dogry aýtdyň ýaňy şo uruşdan soň ol adamlara aý goý ýigrimi bolmasa käbir ýaş ýaşlaryny köpeldip gatnaşanlaram az däl. Şolaň içinde-de şu mahal alyp görsek ol togsan togsan töweregi diýsegem az däl. O ýaşa urşa gatnaşmanam ýetýän gaty az. Şoň üçin biziň weteranlarymyz ýek-tek bolaýmasa Bir topary gynansak hem eýýäm bu dünýäden gitdiler. Şo galanjalara-da Türkmenistanyň ýolbaşçylary, prezident başlykleýin gaty kemsitýär şolary. Näme üçindir, ynha, dokuzynjy maýda şolara sowgat berýärler. On dollar, ol bir ite süňk at oklan ýaly. O nämedir on dollar? Heý, beýle-de bir betbagtçylyk bomy, beýle-de bir äsgermezçilik bomy, ol adamlary elle götermeli. Kim indi ýek-tek galdy ahyryn. Şolara şeýdip on dollar berip, ol ýöne ol adamlaň üstünden gülmek diýen ýaly. Onnoňam hemme döwletlerem Ýaňky esasy günbatar döwletler dokuzynjy maý däl-de, sekizinji maýy belleýärler, ýaňky Ýeňiş güni diýip. Tapawudy ýok, bir gün eýläk, bir gün beýläk. Näme üçin diýseňiz, hakykatdan hem sekizinji maýda ýaňky kapitulýasiýa barada gol çekýär Germaniýa. Ýöne ol giç bolansoň, Moskwa wagty bilen eýýäm on ikiden, gije on ikiden soň bolýar, eýýäm dokuzynjy maý bolýar. Şonuň üçin Sowet Soýuzynda dokuzynjy maýda bellenýär, Ýeňiş güni diýip, Ýewropa döwletleride sekizinji maý diýip bellenýär. Ynha, şu Londonam alyp görsek, Amerikany alyp görsek, bir topar Ýewropa döwletlerinde dokuzynjy maý ýa sekizinji maý ýaňky baýram güni hasap edilýär hem dynç güni diýip hasap edilýär. Türkmenistanda dokuzynjy maý dynç güni däl. O-da ynha bir äsgermezçiligiň biri. Ýaňky meň aýdyp geçişim ýaly, o urşa gatnaşanlar, wepat bolanlar, diri ýa ýaraly gelenler, şu günki günde ýaşap ýörenlere äsgermezçilik edilýär Türkmenistan hökümeti tarapyndan, Türkmenistan ýolbaşçylygyň tarapyndan, prezident başlykdaýyn. Heý, beýle-de bir betbagtçylyk bomy? dokuzynjy maý güni iş güni edip. Bi şu günki ýagdaý dogry bu Ukraina bilen bagly birazjyk başgaçarak Ýewropa döwletleri seretýär, ýöne hemişe dokuzynjy maýda biz şu ýerde Ýewropada ýaşap görýäs gaty uly bir baýram höküminde köp adamlar gatnaşyp, köp adamlar şo wepat bolanlary, urşa gatnaşanlary ýatlap aýdym aýdyp, ýatlap, gül goýup, şeýdip belleýärler. Ýöne Türkmenistanda gynansaňam görýäňizmi, şony etmezden işli halk işlemelimiş. Ine, watandaşlar, biziň döwlet ýolbaşçylarymyz nähili hormat goýýar Watanmyr-ikinji döwle Watanmrşa gatnaşanda weteranlara nähili hor ine meň aýtjak bolýanym. Sag boluň. Beren gürrüňleriňiz üçin köp köp sag boluň Nurmuhammet aga. Sözü Hamida apa geçireli. Hamida apa diňleýäs. Aýdaberiň. Assalamu Aleýkum ýurtdaşlar. Menem atamyzyň Babajanowa meň familiýam atam Babajan atamyň abysy agasy Sadullaýew Ishak atamyz urşa gatnaşan. Şunuň men e, çaga wagtynda aýagynyň ýaralaryny görüp, aýagyny şu ýarasy ok diýen ýerinden hemişe e, çolaklanyp gezerdi, periwaska edenlerini. Men hatyrlaýan şolary. Ine şu şeýtdirip hem e, baýramlar zatlar geçirilerdi, şolara bir kopeýk pullar bererdi. Bir hem e, hatyrlaýan ýaňky çeýnek, ýagny suwenirni podarklar berildi. berildi. Şolary hatyrlaýan bulara meselem aslynda-da öý, maşyna ýaly bir kyýmatlyrak hiç bolmasa o zatlaryňam indi aslynda kyýmaty ýok. Seniň jan saglygyň, seň ömüriň şonda-da şolary bir hormat goýmaly ýerine ine biziňkiler şeýdip geçende bizem hazyrky soňky diri şaýatlar bolup bilýäs. Şoň üçin Ine biziň rus hökümeti bize gaty agressiw ýagny gaty basgynçy ýagdaýda dabrandylar. Buňada iň köp sebäpkär bolan biziň türkmen hökümetlerimiz, türkmen ýaňky nämelerimiz diýip bilýän. Şoň üçin bu ýerde men goşup biljek zatlarym şolar ýene şu ýerde men azyr şu imkany berdigiňiz üçin sizler sag bolsun aýdyp hemmäňize.

Ilimsizlige, watandaşlarymyzy ilimsizlige, pasportsyz gezmäne, maşgalalarynyň bozulyp gitmesine, hemme şu ýaňky şular ýaly bir bagtsyzlyk nämesine mahkum edeniňiz üçin siziň gidiň diýip men şu ýerden talap edýän. Indi bular sen kimsiň diýibem üstünden gülendirler ýa-da bularyň ýalakasy gülendir. Awa biziň näme watandaşlyk hak-hukugymyzdyr, pul hakyny iýeniň üçin git diýän. Sebäbi Ine men özümi tantyp gitip geçeýin, sen kimsiň diýip e, näme eden bolsa, men hökümetimiziň oýlap çykan, ýa diktatorlaryň e, biziň hökümetler oýlap çykanak da diktatorlaryň Staliniň meselem şularyň oýlap çykan çegaralaryny uyuşturucular geçirip, ne şu uyuştur ilimsizliginden uyuşturucu içen erkekler men. Şuların maşgalaları bozulup, ayrı kal kalan lekeli cenanları men. Ava. Ene Bizde öýi ýykylan adamlar bar. Ad öýi ýykylan adamlar men awa şulary aýtyp geçip men şu ýerden talap edýän şuny. Boldy Atamyrat men gutaradym. Bolýa aýdan gürrüňleriňiz üçin köp köp sag boluň düşünýäs gaharda gazapda şu wagt. Awa. Söz gezegini indi Anadurdaga bereli Anadurdaga diňleýäs sizde. Uruş başlanda kakam ýigrimi ýaşyndady. Demirýolçy bolup, Aşgabat stansiýaň nobatçy wezipede işleýärdi. Onuň bize beren gürrüňi hälem ýadymda. Ilki onuň uly kärdeşleri fronta äkidildi. Birneme wagt geçensoň kakam fronta gitmek geregi geldi. Bir gün kakam we beýleki esgerler fronta gitmek üçin eşelona minenlerinde, bir habarçy ylgap gelip, kakamy eşelondan düşürip, hat beripdir we gol çekdiripdir. Şol hat derrew harby gulluk bölümine barmaly diýen buýruk eken. Şol wagty demirýol komissary Lazar Kaganowiç Stalinden Demir ýol işgärleri fronta ugradylmaly däl, hatda eýýäm fronta ugradanlary yzyna gaýtarmak barada rugsat alypdyr. Şonuň üçin kakama we beýleki demirýolçylara eger iş ýerinde galmasalar, dezertir hasaba alynjagy barada duýduryş berildi. Meniň üç daýym urşa gatnaşdy we söweşden gaýdyp geldiler. Ýene-de üçüsi gynansagam wepat boldular. Täjigulyň kakasynyň agasy we ejesi tarapyndan daýysy wepat boldular. Bir daýysy bolsa Ukrainada Poltawanyň golaýynda ýitirim boldy. Şol döwürde tutuş ýurt söweşdi. Hemme zat ýeňiş üçin! diýlen lozung bardy. Zähmet çekýänler bolsa Zähmet fronty diýip hasaplanýardy. Kakamyň birnäçe medallar bardy. Şol sanda Beýik Watançylyk urşunda zähmet bilen goşan işleri eden üçin medal. Nurmuhammet Çaryýewiçiň aýdyşy ýaly, türkmen aýallar hem ýeňişe goşan goşup şaý-seplerini berdiler. Sag boluň! Annadur daga köp köp sag boluň beren gürrüňleriňiz üçin. Umuman biziň şu günki ýygnaşmagymyz şu uruş temasyna ýagny dokuzynjy maý ýeňiş güni barada hormatly watandaşlar men käbir zatlara ünsüňizi çekesim gelýär. Indi on bäş döwlet gatnaşdy diýes on bäş döwlet gatnaşdy emma milletleriň sanyny hasaplasak diňe Russiýa Federasiýasynyň düzüminde Epesli awtonomiýa döwletler bar. Ine, ýakutlar diýdi, garaçaý-çerkesler diýdi, ýene näme, gatnaşan milletleri hasaplasak, o taýda kyrkdan hem belki kändir. Bir zada ünsüňizi çekmek isleýän. Şu uruşda bolan bir weteran bilen gürrüňdeş bolmak maňa nesip etdi, o mundan birnäçe ýyllar ozal. Şo diýýär, okopda diýýär, birnäçe millet bardy diýýär, bir döwüm çöregi diýýär paýlaşýardyk biz diýýär. Emma bu günki gün, bu günki gün, bagyşlaň welin, boýnumyza almagymyz gerek. Öz döwletimiziň içinde milletparazçylyk, hawa, welaýatparazçylyk, sen Marydan, sen Lebapdan, sen Balkandan, sen ýene nämeden. Indi, mysal alsak, şo döwürler iň peredowoý tehnologiýa radio bolan, radiopriýomnik. Telewizoram bolmadyk, internedam bolmadyk, o, beýleki sotowý swýazlar bolmadyk. Ýagny, Tehnologiýa gitdikçe öňe gitýän bolsa, türkmen halky üçin medeniýet şonça-da yza gaýtýan bolmalyda. Meniň seredişim boýunça, meniň analizim boýunça, şol okopda birnäçe millet oňuşyp bilen, emma bir Türkmenistanyň içinde öz türkmenimiz başarsa bir-biriniň gözüni oýjak. Tehnologiýa öňe gitýär, emma medeniýetimiz yza gaýtýar watandaşlar. Boýun almagymyz gerek. Ondan başga-da indi uruş temasynda gaýdyp gelsek, ýagny weteranlar barasynda Annadur aga-da ýaňy belläp geçdi, Nurmuhammet aga-da belledi, ýagny häzirki günde parahat, erkinlikde ýaşamagymyzyň esasy sebäpkärleri şolar bolup dur. Emma sylaglanda, gynansak-da, hökümet tarapyndan iki ýüz manat pul berilýär, Hemmämize mälim zat, döwlet kursy ýöränok, döwlet kursy ýok. Gara bazardan hasaplanda on dollara deň gelýär. Rusçalap aýdylanda eta nasmihatelstwo. Ýagny üstünden gülmeklik. Bolýa, men düşünýän, eger müňlerçe weteran bolan bolsa, müňlerçe, müňlerçe weteran bolup durup, aý munça adama pul ýetişdirmek kyn bolar diýsek, Onda dogry düşünen, ýaňky hasaplaýşymyz ýaly, kyrk bäşinji ýylda eger ýigrimi ýaşynda bolanda-da, şu günki gün şol adam togsan sekiz ýaşynda bolmaly. Sähel kem bir asyr. Bir asyr ýaşamak her kime, her kime miýesser edenak. Sanalgyja weteran ýa galdy, ýa ýok Türkmenistanda. Oňa-da on dollar serpaý bermek döwlet tarapyndan, bul gülkünç, absurd. Hawa, emma beýleki döwletlerde şolaryň hormaty da bar. Şolara hormatam goýulýar. Ýörite nämeler, sanatoriýalarda, zatlarda umuman kän ugurda şolara ligotalar bar beýleki ýurtlarda. Emma bizde şo zatlar gözegçilik edilmeýär. Näme üçin? Hemçe şol adamlaryň gadyry ýok. Ine Türkmenistan hökümetine sorag. Hemçin gadyry bilinenak. Beýleki döwletlerde bilinýär. Hemçin ala böle Türkmenistanda bilinenak. Ondan başga-da watandaşlar bu uruş barasynda ýene aýtsak, adamzat taryhynda belki, belki beýle ýitgili we beýle aýylganç uruş belki gören däldir. O barada müňlerçe müňlerçe dokumental filmler hem bar, beýleki çeper filmler, hatda näçem bir kitaplar bar, müňlerçe. Oba girip öwrenip bolýar, käbir soraglaryň üstünde häli bu günem çekeleşikler bolýar. Ýöne stalinistdi, antistalinistdi diýip oba böleklere bölünýär. Şo taýda Stalin günäkärmi, oba urşuň başlangyjyna şol sebäp boldy. Ýok, ol günäkär däl, oba aklaýanlar hem bar, garalaýanlar hem bar, umuman gyzyklanabermeli. Indi esasy aýtjak zadym Türkmenistanyň roly. Tyl hökmünde Türkmenistan, ine ýaňy ýaşulularam aýdyp geçdi, gaty uly goşant goşan. Segsen ýedi prosent tabşyrylan dorogoý metal diýer-de, gymmat bahaly metal, ine altyn, kümüş, şoň ýaly metallary Türkmenistan segsen ýedi prosentini tabşyrýar. Galan, galan on dört respublika on üç prosenti düşýär. Bul ägirt goşant. Ýagny şu taýdan biz analiz etsek, Parahatçylygy söýüji halk Türkmen halky uruş gerek däl uruşy tizräk bitirmeli elimdäki şaý sepim o ýakamdaky gül ýakam gerek däl altyn gerek däl kümüş gerek däl diňe parahat ýaşaly diýip parahatçylyga ymtylan halk a bu günki gün bu günki gün näme boldy Türkmen halkymyza. Parahatçylyk gerek dälmi bize? Şu ganly penje diktatoryň el aşagynda, eliniň aşagynda, ganly penjesinde sesimizi çykarman oturmak. Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan, biziň geljegimiz üçin wepat bolan şehitleriň ruhunyň öňünde biziň ýüz galdyrmaga mümkinçiligimiz barmy? Şolar barada oýlansak birazrak. Söz gezegini başga kime geçireýin watandaşlar? Söz sözlejek barmy? Söz gezegini Abdulla bereli. Abdulla diňleýäs. Şu temada aýtjak zatlaryňy. Salowmaleýkim watandaşlar. Neme, menem şu temada aýdyp geçsem, indi Türkmenistanyň hökümeti şu on dollar berip bara adamlaryň, şu weteranlaryň biderek bara Neme oýun oýnatda üstünden gültde ondan şo baýramy bellemän şo on dollaram bermedik bolsa gowy bormyka diýýän. Ondan soňam diňe bir weteranlara diňe şol on dollar bermek bilenem oňanok ol aýlygynam pensiýasynam şoňa görä berýärda weteran diýip sylap hormat goýjak nemesi ýok ondan soňam Şolaryň, meselem, ine, biz geljekde biziň hem başymyza düşüp biler şeýle weteran bolmak, ýa ýene bir zat bolmak, öz Watanyň üçin göreşmek, dogry dälmi? Onsoň, islendik bir türkmen oglan şo on dollar üçin gelejekde göreşmeli bolsa, göreşmezmika diýýän. Meň pikirimçe neme sebäbi birden sen ölseň ýa maýyp bolsaň ýenede seniň yzyňdakylar galjak neme olar öňküden beter kösenjekda senem olaryň nemesi däl senem olara direg däl neme senem olaryň Ýöne ekle, eklejek adam ýok olary. Ýöne hökümetiň hiç hili bir peýdasy degmeýär seniň yzyňda galanlara. Soň o hökümet üçin hiç kim göreşmezem, Watan üçinem. Garaz, neme, şeýle hereketler bilen hökümet halka öz Watanyny ýigrendirýär-de, öz Watanyna ýigrendirýär, öz Watanyndan gaçmana mejbur edýär. Türkmenistanyň hökümeti şeýle hereketler bilen. Köp köp sag bol. Sag boluň watandaşlar. Köp köp sag bol Abdylla beren gürrüňleriň üçin. Söz gezegini Merýem gelnejä bereli. Merýem gelneje diňleýis mikrofonyňyz ýapyk. Birinjiden ähli uruş weteranlarymyzy. Önenlere rahmet birlerine de jan saglyk arzuw edemen meniň de emekim uruşa gidip sen gelmeydi o da ölüp lengratda mı bilmen yanlış nime informasiya berme lengratdan bir yerde onuňam ady bar hazirki zamanda karauta rus döwri bitende ruslardan ayrlandan soň mence hemme zat bitdi meniň ekem

Pesdimen başga zat dep aýdybilinmen. Ýene bir gezek hemme Emäkimiňem, ölen bütin weteranlarymyzyň ýatan ýeri ýagty bolsun, imamy hemra bolsun. Ýaşagenleriem Allahym uzyn ömür bersin, janlary sag bolsun. Meniň aýtjagyň bu kadar. Köp köp sag boluň Merýem gelin eje. Şu taýda ýene bir meseläni orta alyp maslahatlaşmak isleýän, ýagny aýtmak isleýän watandaşlar. Şu Beýik Watançylyk urşy temasy literaturada, ýagny edebiýatda SSR döwri nähildi, häzir nähili? Ýöne bir seljerme geçeliň. Mysal üçin SSR döwründe doglup, SSR döwründe okanlar üçin. Ýöne ýönekeý hatda mekdep okanlar üçin Ýörite temalar geçilýärdi. Gurbandurdy kim bolupdyr, Aýdogdy Tahyrow, Sena Rejepow, mysal üçin, belli Türkmenistanyň gahrymanlary, Muhammetgylyç Ataýew, şolar kim bolupdyr. Emma prezident Nyýazow döwründe şeýle bir wnušeniýe diýeli-de, şeýle bir Türkmen dilinde unutulan näl bolýar? Ýagny goýdular ýagny beýnisine Türkmenistandan diňe gahryman bolan kim? Elbetde prezident Saparmyrat Nyýazowyň kakasy Atamyrat Annanyýaz ogly ýagny Atamyrat Nyýazow. Hawa, bul döwür geçdi. Ondan soň prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bolandan soň gahryman kim ekeni görüp otyrsak, elbetde Berdimuhamet Annaýew. Hany, näme üçin Sowet Soýuzynyň gahrymanlary barada türkmen telewideniýesinde dokumental filmler görkezilmeýär? Olar nirde doglan, näme işler amala aşyran, haýsy frontda söweşen? Näme üçin? Beýleki ýurtlar nämämiz kem? Näme üçin beýleki döwletler aýtýar şolar barada? Öz gahrymanlaryny ýatdan çykarmaýarlar. Ýaş nesle ýatladyp durýarlar, ine, şunuň ýaly şahsyýetler ýaşap geçen biziň milletimizde diýip. Emma biziň Türkmenistanda gynansak da olar barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Türkmenistanda Mekan Gahryman bolan bir-ä Atamyrat Nyýazow, beýlekisem Berdimuhamet Annaýew görüp otursak, häzirki diagnostika bilen seretsek. Umuman edebiýat ulgamynda-da beýleki lýugotalar nemesinde-de Hakyýylyk gizlişler, hakykat gizlenilýär. Ýalan propaganda öňe sürülýär. Şo zatlary aýtjak boldum. Söz gezegini Magtymgula bereli. Magtymguly diňleýäs aýtjaklaryňy. Salam aleýkum watandaşlar. Ilki bilen şo öz ata-babalarymyza, öz şo gahrymanlarymyza sag bolsun aýtýas, şo öz janlaryny eýgermän, ikinji jahan urşunda urşandyklary üçin. Ýöne şour derejede meňem öz goşjak zadym biz ilki ýatdan çykarmalyda şu ikinji jahan urşy ilki bilen şu betbagtçylyk ilki bilen tragediýa ilki bilen ölüm soň şoň üçin her ýerde şun ýaly mümkinçilikleri ulanyp şu Beýleki nesillere öz daş-töweregimizdäki adamlara aýtmaly, ine, uruş hiç haçan gaýtalanmazlär, hiç bir uruşa hiç hili bir sebäbem bolup bilmez ýa-da hiç bir uruş aklanybam bilmez. Onsoň ikinji aýtjak zadym, ine, ýaňky on dollar hakynda gürrüň edildi-de, meň pikirimçe, şu serediň ine, hökümet şu öz weteranlary bilen şuny ýalak hereket etýär. A türkmen jemgyýeti bolsa näme etdi? Meň pikirimçe, şu biziň hökümetimiz şol ýaly hereket etmezlik üçin biz ilki özümize seretmeli, biz ilki öz töweregimize seretmeli, töweregimizdäkilere seretmeli. Biz mynasypmy? Hökümet biz bilen näme başgaça başgaça hereket eder ýaly ýa-da başgaça aragatnaşyk saklar ýaly. Meň pikirimçe, Türkmenistanda demokratiýa elmydama bizden başlar. Türkmenistandaky demokratiýa diňe şu türkmenlerde bir demokratik jemgyýet bolanda başlar. Şonuň üçin şu mümkinçilikden ulanyp, Ilki şu hökümet çaşmadan öňünden, ilki şun ýaly rewolýusiýa hakynda gürrüň etmez öňünden, ilki şu jemgyýet hakynda gürrüň edeliň, ilki bir demokratik jemgyýeti gurmak hakynda gürrüň edeliň. Aýtjak zatlarym şular. Köp köp sag bol Magtymgulla aýdan gürrüňleriň üçin. Söz gezegini Alişer Sahatowa geçirýäs. Alişer, diňleýäs seni. Salam aleýkum ýene bir gezek watandaşlar. Hawa, eý diňleýjilerimiz, men şu taýda bir kiçi bir statistika etdim-de, häzir girip gördüm. Seredin watandaşlar, iki, iki, prosto okap geçeýin, bukwen iki minutiňizi aljak. Iki müň ýigriminji ýylyň statistikasy bilen, Rossiýa iň az beren, ýüz elli dollar, Belarus, beş ýüz otuz bes, Uzbekistan bir müň üç ýüz elli dollar. Bäş ýüz sany weterany bar. Uzbekistanda bäş ýüz sany weterany bar. Azerbaýjan sekiz ýüz segsen iki dollar. Ýüz segsen bir weterany bar. Kyrgyzstan, bu iki müň ýigriminji ýylyň statistikasy. Kyrgyzstan ýüz ýigrimi bir müň iki ýüz on sekiz dolar, ýüz ýedi weterany bar. Tajikistan, iki ýüz kyrk dolar, elli dokuz weterany bar. Gazagystan, iki müň iki ýüz segsen dokuz dolar, üç ýüz segsen weterany bar. Russiýanyňky, iki müň ýigriminji ýylyň statistikasyna görä, ýigrimi müň üç ýüz ýigrimi weterany bar. Geldik ýigrimi üçünji ýyla.

Kyrgyzystan düşürdi bir müň bir ýüz kyrk iki dollar, altmyş sekiz weterany bar. Tajikistan üç ýüz altmyş bäş dollar göterdi, otuz ýedi weterany bar. Kazahstan üç müň iki ýüz segsen sekiz dollar, iki ýüz ýigrimi iki weteranyna. Indi, ete, bu zada läzmi on dollarda däl, Özüni aýtsaň weteranymyz galdy. Eti izdevatelstvo. Prosta üstünden gülmek. Onuň üstüne neujeli şu e, ben pikirimçe bizde e, zat ýok. Bir näme diýsem bir akylly başly ýönetim ýok. Owa bir wlasta bir oturan akylly başly bir däl. Gülki bu.

Taçikistan diktatura bir ülke bolsa da serediň geçen ýyl iki ýüz kyrk dollar berdi iki ýüz kyrk dollar bu ýyl üç ýüz altmyş bäş dollar berip oturan ok on dollar näme on dollar et je izdevatelstwo ani niçe olarda olaryň ene atasy bar galanyň ene atasy ýok olaryň atasy geroý

Hoo şony aýtjakdym spasibo Atamyrat söz bereniň üçin. Köp köp sag bol Alişer beren gürrüňleriň üçin. Watandaşlar söz sözlejek barmy? Bolýa. Watandaşlar bir müň dokuz ýüz kyrk bir, bir müň dokuz ýüz kyrk bäşinji ýyllar aralygyndaky Beýik Watançylyk urşunda biz esasy nämäni aýtman geçdik? Ýagny konslagerler barada. Ýöne uruş diýlende hawa ataka, hawa zaşita ýa abarona, ataka şoň ýaly diýip göz öňünde getirilýärde köplenç emma Emma konsentrasion lagerler gysgaça aýdanda konslagerlerde aýylganç zatlar bolýar. Millionlarça millionlarça adamlar peje ýakyldy. Istrblýat edildi ýagny aýyrmaly ýok etmeli diýip esasanam ýewreýler, syganlar kän näme etdi we ýesir düşen soldatlar şol konslagerleriň iň bellisi Aswinsim. Näçe million adam ýogaldy, şo taý häzirem muzeý bolup dur. Adamlardan gyrkylan saçlar, oba çaga aýakgaplary, çemodanlar häzir şo eksponat bolup dur. Şo nemeler muzeý edip goýdular. Şoň ýaly ýitgiler bilen ýeňişe ýetildi watandaşlar. Emma bu günki gün gynansak-da şol ýeňişiň sarpasy tutulanak boýnumyza almagymyz gerek. O şol döwür näme üçin ata-babalarymyz parahatçylyk üçin, erkinlik üçin göreşip bilen bu günki gün bize näme boldy? Yani her kim özüne şol soragy bersin, näme boldy bu günki gün? Ýöne tawin bolup durus. Bize bu watany gan döküp, janyny howp astynda goýup, watany goýup gitdi bizlere. Biz näme etdik? edeniň ýalňyş, şo ýalňyş zady görüp otursakda, o ýa göz ýumýas, ýa dymmany makul bilýäs. Şul şul edýän zatlaryň ýalňyş, hatda şoňa konstitusiýa ýol berenok diýip aýtmana özümizde gaýrat tapyp bilemizok bugünki gün. Watandaşlar boýun almagymyz gerek. Haçana çenli dowam eder? Her kim öz wyždanynyň öňünde şol soragy berip görsün. Geçmişi bilmedik diýip, geljege diýip, näme seredip bilmez diýip, dogry baha berip bilmez diýip. Geçmiş bolmadan geljegi bolup bilmez diýip. Geçmişe-de seretmeli watandaşlar. Ýa deňeşdirip görmeli. Hany ol türkmenler? Nirde? Öle köp köp sag boluň. Alişer söz soraýa. Alişer diňleýäs. El galdyrypsyň. Men şunam belläp geçeýin, Eto tož meniň, et tož moýo mneniýada. Serediň, şu zat barda, kyrk bir, kyrk bäşinji ýylda uruşda kazak, orus, kyrgyz, türkmen, tajik, tapawudy ýok, hemmesi öz zadyny näme basyp gelen adamlara gönükdiripdirler-de. Şu günki gün Türkmenistanyň içinde slujit edip ýören. Men içine özüm gulluk etdim. Owa. E men gulluk eden ýerimde salam aleykum, owa, näme diýsem, Bagyşlarsyňyz ýöne ajy gerçek eje bajy bilen başlaýar hawa tä ýatynçäň Hudaý saklasyn Allah gorasyn egerde biz taraba bir ýerden ýöriş bosa birleri bilen bir söweşmeli bosa düşüneňizmi içimizde ine şuň ýaly bizi şuň ýaly böldilerde ne podumali da bölüp otylar hawa welaýaty welaýata düşürip Hawa, oňa at dakyp, muňa at dakyp-da. Ýöne Hudaý saklasyn, olar samolýota münüp giderler. Hawa, ýöne toplamaly bolan ýene-de bize düşer, halka düşer. Hawa, şonam unutmaňlar. Hawa, patamu şto o maňa söýdi, mu maňa söýdi, men olary söýemok, bu milleti söýemok, bolmasa hemmämiz bir baýdagyň aşagynda, bir pasportymyz, topragymyz bir. Düşünýäňizmi? Hiç hili otliçiýe ýok.

Gatnaşyň biziň TikTok efirlerimize watandaşlar takyp ediň hemmämizi oňa Spasibo Atamyrat. Köp köp sag bol Alişer. Watandaşlar şu taýda indi efirimizi jemläliň. Efiri jemlemezden öň şu bir aýtjak zatlarym bar. Watandaşlar mysal üçin islendik bir ýurtda baýramçylyk diýende şol nähli baýramçylyk diýip soralýada. Nähili baýramçylyk? Bile, Liberta söz bereýin, soň jemleýjini soň aýdaryn. Sözi gezegine Liberta geçirýäs, Liberty diňleýäs, aýdaber. Hä, sag boluň Atamyrat aga. Neme, ine şu ýerde bir gowy zat ýazmalyşypdyda indi siz aýtdyňyz welin, neme, a, neme, şeý uruş döwründe kyrk birinji ýylda indi faşistik Germaniýa Ýewropany basyp almana başlanda, şo ýerde Wiktor, nemede, Nämede? Şu Awstraliýada, po-moýmy, Awstraliýada şu Wiktor Frankl diýen adam bar eken-de, psiholog-da ol. Onsoň şol adam nämede, şo konslagere düşýär. Konslagere düşýär. Şo indi dört ýyl şo konslagerde ölmän çykýar şol adam. Dört ýyllap şo konslagerde ýaşaýar-da. Onsoň şonuň indi nädip sen ölmän beýdip neme beýle gahrymanlyk görkezibildiň, intek beýdip şo konslagerden çykan adam ýok diýýärler diýip sorag berýärler. Onsoň ýaňky şol adamyň gürrüň berýär welin, şonuň diňe şol şo günden öňdäki, şo konslagere düşmeden öňdäki öz bagtly durmuşyny arzuw edip ýaşapdyr-da. Şo bagtly durmuş näme maňa garaşýar, men şo bagtly durmuşa hökman ölmän ýetmeli diýip, näme öz çagalaryny, aýalyny arzuw edip geçipdir. Onsoň Şol adam iň O wagt ýöne Ýewropanyň hökümeti gowy seredýän ekendä halkyna, onsoň indi hemme zat bolçulyk, hemme zat. Garaz, adamda umyt, umyt bolsa adam ýaşap bilýär, şu konslagerdenem çykmany başarýar. Ýöne ine biziň hökümetimiz Halkymyzyň elindäki barja umydyny aldy. Barja umydyny. Oňa seredenok, on dollar neme baýramyna sowgat edýä, on dollar aýlyk berýä, on dollar neme pensiýa berýä. Onsoň ol adam häzir konslagere düşse ýenedem, O yzyndakylar gaýgy edip öler öte. Şo ýerde yzyndakylar gaýgy edip öler. Eme, on dollar meniň çagam, meselem, bir türkmen düşse diýende, on dollar meniň çagam nädip ýaşasyn diýip öler. Galyberse, häzir ýurduň içinde şeýle ýagdaýlar dowam edýär. Öz çagalaryny ekläp bilmän adamlar özüni asyp, özüni otlap, Şeýdip gezip görler. Onsoň biziň hökümetimiz hemme halkyň elindäki umydyny aldy, öz watanyny ýigrenmäne mejbur etdi adamlary. Sag boluň watandaş. Liberty köp köp sag bol beren gürrüňleriň üçin. Hormatly watandaşys hormatly watandaşlar biz zoom efirimizde jemleýäs şu taýda Bir goşup geçjek zadym, watandaşlar islendik bir döwletde baýramçylyk diýlende, o nähili baýramçylyk diýip sorag ýüze çykýar. Ýa ine dokuzynjy maý Ýeňiş baýramçylygy. Ýa Nurmuhammet aga-da belläp geçdi, dokuzynjy maý Türkmenistanda dynç güni däl. Ýagny maksat hökümediň maksady ýuwaş-ýuwaşdan halkyň aňyndan aýyrmak. şeýle zatlar, ýagny özüne amatly gelmeýän ýagdaýlarda dokuzynjy maý biziň üçin bir mukaddes gün. Bu mukaddesligimizi elimizden aljak bolup, ýuwaş-ýuwaşdan şol ugurda ymtylýarlar. Ondan başga-da, Türkmenistanyň hakyky Garaşsyz bolan güni haçan? Elbetde, ýigrimi ýedinji oktýabr. Emma haçan bellenilýär resmi ýagdaýda? Ýigrimi ýedinji sentýabr. Bul ýene-de bir biziň mukaddesligimizi elimizden alanlygynyň eýýäm aldy subutnamasy. Bolýa. Russiýa Federasiýasy bilen arasyny bozmazlyk üçin netijede on ikinji ýanwar güni hatyra güni bellenilenak. Näme üçin? Sebäbi hatyra günüň taryhynda eýýäm şu näme sebäpden hatyra gün bellenilýär diýende eýýäm Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky bu nämä zyýan ýetirmegi mümkin. Ýagny ruslar şu ýerde basyp alyjy, ganhor hökmünde görkezmeli bolýar. Hä, bu syýasata gabat gelmeýär. Netijede näme etmeli? Aýyrmaly. Emma Türkmenistan hökümeti her näçe jan etse-de, Biz aýak üstünde dursak, biz ýol bermeris, ýatladyp durarys. Biz üçin on ikinji ýanwar hem belleniler, dokuz njy maý hem belleniler, Türkmenistanyň hakyky Garaşsyzlyk güni-de ýigrimi ýedinji oktýabrda belleniler. Aýtjaklarym şul. Bahargül gelneje söz soraýar. Aýdyberiň, diňleýäs sizi. Pursatdan peýdalanyp, ähli weteranlarymyzy ýetip gelen Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýüregimden gutlamak isleýän hem siziň adyňyzdan, hem öz adymdan, hem hemme hukuk goraýjylaryň adyndan, aktiwistleriň adyndan. Goý, Türkmenistanda bolmasa-da, Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halkymyzyň adyndanam ähli weteranlarymyzy bizi şu Azat durmuşa ýetirenleri üçin minnetdarlygymyzy bildirýäs we Ýeňiş baýramy bilen tüýs ýüregimizden gutlaýas. Goý olaryň jany sag bolsun, başlary uzyn bolsun, köp köp minnetdarlyk aýdasym gelýär. Köp köp sag boluň, gutlagyňyza bizem goşulýas. Köp köp sag boluň watandaşlar, diňläniňiz üçin, efire geleniňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin köp köp sag boluň, geljekde ýenede görşeris nesip bolsa, durmak ýok, göreşe dowam. Bahargül gaty dogry aýtdy. Emmä biziň adymyzdan heniz bir gezek biziň weteranlarymyzy gutlarly Ýeňiş baýramy bilen. Ömürleri uzak bolsun, weteranlarymyz gaýrat etsin, biziň aramyzda köp ýyllar biziň bilen bile bolsun. Ýene-de bir gezek weteranlarymyz baýramyňyz bilen Ömrüňiz uzak bolsun janyňyz sag bolsun. Menem aýdyp geçeýin hormatly weteranlarymyz inşalla Allanyň izni bilen hawa bararys nesip bolsa bu bu faşist hökmede inşalla halk gazanarda barar nesip bolsa bu haksyzlyklary çözeris nesip bolsa size berilmeli edilmeli poçesti obizatelne ederis halk bolup spasibo spasibo za to što sizler şu günki bizleriň azatlygymyzy azatlygymyz üçin şu günki günümize göreşeniňiz üçin spasibo.